mdc anopinda mumabusiness deals naedi cross war veterans chairman edi cross anga ari founder wemdc saka mdc muhombe ndiyani imimi macomrades dhiri ramaita nevemdc nderipi vemdc ndevenyika yezimbabwe hee tinoziva but iye ada kupinda ikoko saka ngatimfumurei kuti ko iwewe edi cross waunoshanda naye murungu uyu angari murodision okay angari founding member wemdc une dhiri repipeline ravakaita ravakatoinflata mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion okay imari yetaxpayers money uku agarika anga ari special advisor to the president ari special advisor president haana kutaura here papa paelection chabudisa newsday yacho tokurakidzai kuti president vari juwana chamisa anga ari kwachamisa agara achituka mukuru uyu newiski dzake dzaanomwa ndiye ari kucreata division yemukuru navachiwenga anenge achiataka comrade opa muchinguri iye zvino izvi nyaya idzi dzese idzi ada kuti dziende kuna comrade opa muchinguri akarekodwa nemagenerals uyu achiti eh, ada kuti vachiwenga vabve pachigaro ipapo eh, eh, eh, opa abve kuti iye apinde recording iriko ndosaka ari kuita mastatements ane kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura kune recording infact ndogona kutotaura general wacho the late general army commander chimonyo vakaenda ikoko vamutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende asingazive general vakarekodha zvikasvika kumusoro ikoko ende iye zvino izvi ndosakanyarara haangataure nyaya yekukutsigirai nekuti atori pamoto paari so ari kutomonitwa ndosaka president vasina kumudzosa paany other position anga ari advisor wepresident but maitiro akanga asiri right saka zvamutsangwa siyanai nazvo mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa akataura zvina basa he is the person akacreate division yemawo veterans munyika muno achiti vana mai mujuru havana kurwa hondo achitaura achituka vana didmas mutasa vana rugare gumbo vakuru kwavari and ndipo pakatanga split yemao veterans i hope zvandiri kutaura if you, you learnt the lessons he is the biggest causer of the division amongst war veterans uku amwe mawar veterans vakadzingwa muzanu p f iye akadzoka asina kunyora tsamba

mdc kawana 7 zvokudai akamira samp constituency yedu yakaenda kumdc so how can you have a leader of the war veterans anowana uh, mavhotsi akadaro achiti anotsigira president but president kunotoni wakawana 12000 amwe akabva kupi 8000 amwe akabva kupi so musateerere munhu uyu at all but ndamuchallenger kuti comrade mutsvangwa voice noti maiteedza imi makaenda kuna general chimonyo the late muchida kubvisa vachiwenga pachigaro muchiti futi opa muchingura haasi right kuti mumuite vice president nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru ndiri kunyepa here indinofa ndichitaura chokwadi saka musatombodhila naye atori panguva yakaoma iyeye nemukuru handidi kunyepa ini ndakashandira mukuru nguva imi maovetens communike yaaita yaya akatiza comrade matemadanda comrade mahiya macomrades ekunoton ana comrade muoni vemashwest vana comrade chinyangare vese ivavo vanga vakamirira ndiri pakoti papa ndichitsvaga loya inini ndichiita zvese kasi nhasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master iye anga atiza nguva yamugaba aitiza uyu haa imbwende munhu pasi nemafeki ne comrades anenge vana chris mutsvango ava anongotaura achingodivida zvinhu and so ndosaka musangano uyu pasina nokutora seriously bcause mune maclowns nema nema vanoita circus too much zvandirwadza izvi opposition inopinda papi nyaya yemawar veterans warfare is a constitutional issue it's no longer a party issue that's why we support it zanla zipra macomrades batanai ndotokutaurai batanai akanobvisa jabulani chigaro pa eh, chigaro jaba anga, anga electwa nevanhu That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting kuti musangane nemukuru wenyika. Bvisai vanhu ava. Kana komanda kuhondo achiurayisa vanhu, mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndizvo zvandiri kutaura. Bvisai vamwe vanhu. Muconfronte hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziva kuhondo havambofakaregera kutengesa. basa rake nderengo confuse chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth dai anga ari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro vamwe vachiswera vachiurayiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth that's a reckless statement immature statement childish by a drunkard don't take it seriously at all heraud yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho ada kumusapotawo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi shinazi yakaoma ah, nyaya yanda kutara yageneral chimono iserious yakabikika manje manje mavhiki apfuura mumba mavo hamusi kugarika hamusi kugarika iyi kuda kungoti angoita piara chete kuti mukuru asapote mukuru haasapotwe nemashoko mukuru anosapotwa nezvito welfare mawo veterans is constitutional and the basic requirements must be met full stop